Pidwch becso, sa'i di cyrraedd golygfa o dor cyfraith enbyd nag y heddlu go iawn yw'r rhain. I ni ar set Matthias, Stroke, Hinterland, drama ddetectif hynod o gyffroes sy'n cael ei ffilmio'n ddwyieithog achos bod y detectif a'r mwrdrwrs yn siarad Cymraeg a Saesneg yn hon. Richard Harrington yw Matthias, y prif gymeriad sy'n benthyg i enw i deitl y fersiwn Gymraeg. A'i bartner yn dala'r dihirod yw Diau Mared Rhys, sy'n cael ei chwarae gan Mali Harris.
Mae fe'n dod o Llundain o'r uh, Met. A mae fe'n... Mae fe wedi gwneud rhywbeth drwg yn y Met. Ddim yn cas. Ac yn y Met, os mae'n un digwydd, maen nhw'n sgwennu glowing reference i chi yn danfon chi rhywle remote iawn. So Fel Aberystwyth? Fel Aberystwyth, ie. Yeah.
Mae hyn lle'n digwydd y diwrnod mae fe'n cyrraedd, so it's home from home i fe wedyn. Fi'n chwarae Diau Mared Rhys. A mae hi'n lli, yn lleol i Aber, a mae thad i'n vet. Lle weithio ti lot am y backstory. Fi'n licio backstories. Hi yw'r bos. A chi, pan chi'n cwrdd â hi am y tro cyntaf, mae hi'n redeg e, a wedyn mae cymeriad Richard Harrington yn dod mewn iddo fe, a mae'n cymryd drosodd. So mae rhyw fath o deimlad o, um, right, ok, rhyngyddo yn mi o'r dechrau. Wel, mae'n gret gweithio yn y Mali, achos mae short hand gyda ni, a y cyn peth y Mali, mae'n gwybod lle'n allu. A mae'n gwybod lle'n allu fi hefyd, so os yw'n mynd, mynd yn sych gweithio, fel, fel arfer, mae Mali yn gweud lle'n allu fi hefyd.
Cymeriad pwysig arall yn y gyfres fydd Aberystwyth a'r cyffiniau. I ni'n saethu fe i gyd yn lan fan hyn yn Aberystwyth a yng, yng Ngheredigion. Um, Dwi'n meddwl mae'n mae gefn gwlad yn eitha unigryw, mae'r ma dre hunan yn unigryw. Dwi'n meddwl mae pawb sy'n nabod Aberystwyth yn gwybod am y prom a'r bai a pa mor brydferth mae hwnna. Mae just yn amazing, mae'n lle amazing i saethu. Mae'r golau mor wych pam ti'n cael e. Uh, mae'n mynd yn gloi iawn uh, ac mae'n just yn, mae just yn Rownd pob cornel mae yna location gwych, ti'n gwybod? I ni ma bellach ers peder awr a dyw cymeriadau Mali Harris na Richard Harrington ddim wedi cerdded mewn i'r tŷ eto. A'r prif reswm am hynny yw fod yn rhaid ffilmo'r cyfan yn Gymraeg ac yn Saesneg. Welsh version and action! Cyn i fi fynd ar y set, o'n i fel, ti'n bod, Cymraeg yn cyntaf, Saesneg cyntaf, beth ti'n neud? Ond ti'n ffind o'r drad, ti'n meddwl, ti'n gwybod, nid sy'n naturiol i ti. Ond mae fe'n anodd o ran, ti ddim yn cael amser i ymlacio. So ni'n cael amser i Mycan yn bythdi 'to. Erioed yn neud rhywbeth cefnwrth iawn o blaen. Be sy'n wych ydy bod yy dwi'n meddwl bod e'n weddol unigryw bod actorion Cymraeg yn gallu switcho o Cymraeg i Saesneg ac yn ôl, ti'n bod, mor gyflym. Um, achos a gweud y gwir, mae'n dyblu faint i gorff o seithi mae'n olai. Wedig ar dynod yn amlwg lle mae lot o dialog, ti'n seithi popeth ddwy waith. Ti'n bod, mae, mae, mae menydd nhw'n mynd. Mae Rich, Rich Arrington yn gweud bod doi ochr i'r menydd e, bod gorff o switcho yn ôl ymlaen. Mae'n ochr Cymraeg y menydd fi yn itha tew ac yn sweti. So mae fe'n anodd i fi just trio dyhongli'r yr un peth yn, yn y Gymraeg hefyd, ond wrth bod ni'n mynd ymlaen, mae, mae fe'n mynd yn hawsach. Tybeth yw'r iaith fe gewch eich cyffroi heb os gan fod pob pennod yn llawn dirgelwch arswydus i'r Detectives. Yr assault wedi digwydd yn y bathroom so ma' 'na lot o sp- sprays o waed bob man mae'n eitha gory a horrible a ma' n'w 'di deutho ni i fynd amdani efo'r gwaed so mae o dros bob man o'n i'n gwisgo siwt wen bore 'ma yn d- yn yy cyfro'r holl le ond yy ie I love my job.
Fi'n ffan mowr o'r Killing a The Bridge a cymryd mlan pethe fela so dyw e ddim fel t'mod the bill a fel what's going on here? T'mod bod e'n bobl real dyma'i job e nhw a yym t'mod mae e'n mae'n edrych mae'r gole'n ffantastig lawr fan hyn yn Aber mae'n edrych yn wahanol a mae fe fel bod ar wel ni'n neud ffilm ni'n neud pedair ffilm so ie yeah, fi'n gobeithio bydd e'n yy, llwyddiant mawr.